Ko Puhe ki te maunga, ko Rangaunu te moana, ko Patukoraha te hapū, ko Patukoraha te marae, nā, ko Patukoraha te tangata e tū ake nei. Huri nō Muriwhenua me ōna hononga katoa, ā, tae noa atu ki a Ngāti Hine, a Motatau. Tērā, tērā taha taku pāpā, Potimana, Aerehi, nā, ko te kite mai nei, Ā, hoi anō, koia ko ahau, ko Hohepa Hinari McLean. Me nui nei te me kī he ahi kā. Ka horipe au i. Pērā rawa te kī he tino ahi kā au i tēnei wā, ko te āta tongitongi nei i taku ahi. Ko te kāinga e noho ana, nā, ko te kāinga e mahi ana, ā, nā, koia rā. Kua kite atu i a Ōrongo te pou nui rā e tū atu i Kaitaiara, tohu atu rā ina kōro o te kāinga nei, ina hononga o te kāinga nei, ā, me tana kōro nā ka rongo ki te pūtake ka tū ki te ao. Koia pea tētahi mahi nui nei hono nei au. Ā, i roto i waku mahi whakairo ki te kāinga nei, me kī pēnei, Ko te tei whawhai nui, te tei mati nui ōku, ko te whakapono nei ki ahau anō me waku pūkenga, ā, nō reira ko, ko taku hokinga ki te kāinga he mea āta uru atu ki roto i wēnei ākoranga. Ā, kei kīa nei ana tēnei tāone nei kua hoki horomai nei, pokano nei ki roto i ngā mahi. Ā. Nō reira, I think taku piri atu ki Toināpuhi, nā, I think ka kite atu tētahi ara hei whakauru atu nei ahau ki roto anō i wēnā mahi, kia whai wāhi atu te hāpai i wēnei mahi i roto i te hāpori o Te Tai Tokerau. Ko aku wawata, te moemoea nei mō ngā mahi o te kāinga nei, pēnā kia horapa nei te whakaaro. Mōku ake mō taku marae, kia whakakākahu i a ia. Kia kite atu a Karu nei i nga kororo tuku iho, pēnei anō la he poupou whakarongo kōrero engari he puna tiki kōrero ano hoki mo te hunga noho atu ra ki te marae. Taku marae, otira ko na marae kato mo na mea e heahea ana kia whai whakairo. Haunga ano ko te whakairo, pēnei anō la i na mahi o Toināpui, te whakapiri mai, Ana tukutuku, te peita, nā toi whakairo kato kia noho me ki whakairo ai te whare. Hoi anō, haunga anō ko te marae, nā mehemea ko nā pou i te takiwā nei, i nā mahi ki nā kura, ko te mea nui kia whakatauira atu i nā mahi hei kitenga mā te iwi, hei tauira mā te iwi, hei reira pea Kimi nā, kimi i te hunga e hehe ana kia ako i wēnei mahi, arā, kia horapa tonu nei te whakaaro ki te Tai Tokerau. Nā, tino mihi nei ki te kaupapa o Toi Ngāpuhi, a Oti Rau Naunahi. Kaupapa rangatira tēnā, ka nui ngā Kaupapa ka whakapau kaha atu ki te reo, ki te hauora, ki te aha atu, ki te aha atu. Ko te nuinga o te wā ka noho nei wērā mahi hei toi noa iho, he peita noa iho, he whakarākei noa iho, kāore pea he tino hōhunutanga ōna. Engari taku noho atu Piri atu ki a Toinapui, ki a Unaunahi kua kite te pūtake o wēnā kōrō o te toi whakairo, he mana tangata. He mea he mea ka kīa nei he toi whakairo koe, o reira ko te mahi whakairo te mahi toi, engari ko te mātauranga, ko te reo, ko nā tikanga kia eki anō rā wēnā mahi ki te toi, ōnā whakairo ki te toi, ōnā whakairo. Nā reira, he mahi nui nā Ringatoi, ā, Māori nei. Ka hoki anō ki wēnā kōrero he aha rā te toi Māori. He tangata Māori e mahi toi ana, ā, he mahi toi auaha Māori nei. Ā, engari kia kaha rā tātou te kimi, te whai i te hōhunutanga o nā kōrero, ko te reo, ko nā tikanga mātauranga karakia whakapapa katoa. Ā, kia tika te kī he toi whakairo, ā, kia eke anō rā tērā kaupapa rangatira o tātou ki tōna tūranga tika, tōna tikitikitanga mā reira ki te, nā, koia rā te kōrero, he mana tangata. Koni atu i te rua tekau tau pea au e whakairo ana, ehara i te mea ka kīia nei, Ko te rō o tērā 20 tau kounga rawa waku mahi, hoi anō, tīmata taku tutu, taku aro ki wēnā mahi, whakairo aki nei, e, 2001 pea mā rua. Ka ki mōhio mai, tamaiti nō nei ko au tētahi mea hanga, he mea auaha, nō, aha ko he, he, he sword noa iho nei e mahi nā, nā pū, nō nā peka rākau aha rānei, nō reira, Mai anō, mai anō tērā āhoranga ōku. Ā, engari, nā, ka kaumātua haere, ka whakataha atu wērā mahi. Ā, hoi anō, I think, ia 20, ā, 2001 mā rua, 22 pea o aku tau, tahi rānei, nā, tīmata au i te ako i te reo, te ātārangi i te raki pae whenua. Nā taku ako i te reo. Nā, ka huaki tērā kuaha ki te ao Māori, ngā tikanga aha atu, ā, nā reira ka tīmata atu ki te mau rākau me te kapa haka, nā, ka kī te taku hēhea, oh, me whai rākau. Nō reira, nā, ka tahuri atu ki te whakairo. Ā, kei taua wā hoki nei tīmata au i te ako i te romiromi. Ā, Nā reira, ko, ko ērā waku pou e toru, nā, haere tahi nei ko te reo, ko te whakairo me te romiromi. Nā, ka, ka pērā taku whai ā, i wērā āhoranga, um, tae noa ki tēnei wā. Kē nei ētahi tohunga au ki te reo, ē, tautohetohe atu au ki tēnā kōrero, kē nei wētahi he tohunga au ki te romiromi, nā, ka tautohetohe atu ki tēnā kōrero. Ā, pērā hoki anō te whakairo. Ā, te ngahaka o te rō e mahi ana i tētahi mahi, ā, ehara te rō mahi nei e mea nei he tohunga ki aua mahi. Engari, he nui ngā hua ka puta mai i wērā mahi e toru. Ā, nā, koianei ahau e ōrei tēnei wā mā taku reo, mā te romiromi, otirā mā te whakairo.